Merħba sinjuri dan huwa shooter is-sif fil-għaxija u llum ħa nitkellmu dwar il-kannabis. Taf li ilha mill-21 li daħlet? U ħanibdew, ta.
Ħanibdew, għax ma neħdulek xejn tajjeb. L-ewwel mistoqsija, meta bdejtu fl-2021-22, x'kienet il-missjoni eh, tagħkom bħala aġenzija? Ara la ġi stabbilita biex iżżervi żewġ irwoli primarji, dak regolatorju fejn tirregola assoċjazzjonijiet liċenzjati sabiex jikkultivaw u eventwalment jiddistribwixxu kannabis li tkun naddifa minn kull kontaminazzjoni jew imbarazz ieħor u l-irwol edukattiv fejn nagħmlu kampanji ta' edukattivi kemm ta' prevenzjoni u anke ta' harm reduction. Fil-fatt waħda mill-affarijiet illi ġieli smajnik tgħid hija li l-aqwa mod kif tikkonsma l-kannabis huwa billi ma tikkonsmahiex. L-għaruq ma ġietx stabbilita biex tippromovi jew tinċentiva l-kannabis, l-għaruq qiegħda hemmhekk sabiex isservi bħala miżura effettiva ta' harm reduction. Jekk hemm xi ħaġa li l-għaruq tippromovi huma dawk li aħna nsejħulhom healthier choices li jagħtuk natural highs, bħal m'huma l-isport. Għalfejn taħseb illi kien hemm bżonn din il-liġi? Ara din il-liġi saret f'kuntest fejn kellek numri li jindikaw li kellek sezzjoni mdaqsa tal-popolazzjoni Maltija li jagħmlu użu mill-kannabis. Kienu jagħmlu użu mill-kannabis u jirrikorru biss għas-suq illegali għat-traffikant ta' droga. Allura dik ir-realtà ma setax tiġi injorata, tiġi mitfuha taħt it-tapit u ridna noħolqulhom spazju sigur u kontrollat ta' minn fejn ħa jottienu kannabis li tkun quality controlled, quality tested u li allura tbegħdek 'il bogħod mir-riskji u l-perikli ta' suq illegali, traffikanti ta' droga. Ħadmet dil-biċċa xogħol, jiġifieri naqset il-ħaxixa mixtieqa minn fuq l-idejn biex niftehmu. Ara, li wieħed ikollu numri preċiżi jekk u kemm naqset mill-black market hija ftit diffiċli għaliex kif taf is-suq illegali huwa illegali minnu nnifsu u jopera fil-moħbi. Però li nista' ngħid huwa li preżentament għandna madwar 3,000 ċittadin, resident Malti u Għawdxi, illi ssieħbu f'waħda minn dawn il-cannabis harm reduction associations, u li allura fejn qabel kienu qed jirrikorru biss għand ħalq it-traffikant tad-droga, issa għandhom spazju sigur u kontrollat ta' minn fejn jistgħu jitbiegħdu minn dawk ir-riskji ta' qabel. L-Għeruq tagħti liċenzja lil assoċjazzjonijiet non-profit. Għaliex bla profitt? Għaliex ir-riforma ma riditx toħloq niċċa ekonomika ġdida ta' fejn wieħed jista' jagħmel profitt. Il-ħsieb primarju kien li din isservi bħala miżura effettiva ta' harm reduction u allura l-fokus primarju dejjem kien l-utent, iċ-ċittadin li jixtieq jagħmel użu responsabbli tal-kannabis. Sewwa, u x'inhuma r-regoli li dawn l-għaqdiet imma mbagħad iridu jimxu magħhom? Ma jistgħux jiddistribwixxu kannabis li ma tkunx ġiet ittestjata u li allura ma jkollhiex ċertifikat li dik hija nadifa mill-kontaminazzjonijiet jew imbarazz ieħor u li fi ħdan dawn l-assoċjazzjonijiet ma jistgħux jissieħbu bħala membri tfal minuri jew inkella wkoll turisti. U inti tista' ġġib miegħek fl-għaqda jew bilfors, jiġifieri tista' ġġib miegħek mid-dar? Le, il-kunċett jaħdem illi l-assoċjazzjoni tikkultiva hija miż-żerriegħa sal-prodott finali taħt regolamenti strinġenti u rigorużi u dik il-kannabis, il-prodott finali jiġi distribwit mill-Assoċjazzjoni. Bħalissa hemm tmien assoċjazzjonijiet sewwa, beħsiebkom iżidu iktar? Rappreżentament għandna dsatax-il liċenzja operattiva li minnhom tlettax bdew jiddistribwixxu l-kannabis. Ir-raġuni hija li inti l-ewwel jibdew joperaw, jibdew jikkultivaw l-ewwel ċiklu ta' kannabis u ma jistgħux jibdew id-distribuzzjoni sakemm inti jkollok prodott finali. Ġifieri dik hija d-differenza bejn dawn in-numri. Nista' nikkonfermalek ukoll illi hemm numru ieħor ukoll ta' assoċjazzjonijiet illi qegħdin in the pipeline sabiex jingħataw liċenzji huma wkoll. Issemmu ħafna safe spaces. Xi tridu tgħidu bihom dawn is-safe spaces? Aħna meta nsemmu l-kelma safe space nifhmu illi qed nagħtu spazju sigur u kontrollat lil min jixtieq jagħmel użu responsabbli tal-kannabis u jixtieq fil-proċess jitbiegħed mir-riskji u l-perikli ta' li jġib miegħu t-traffikant tad-droga. Meta nsemmu safe space, forsi tkun qed tirreferi għal fatt li qed nesploraw li nintroduċu l-kunċett ta' on-site consumption, fejn allura jkun jista' jsir il-konsum tal-kannabis fuq il-post ħalli jiġi assigurat li dak li jkun qed jagħmel konsum f'ambjent sigur u kontrollat. Jekk ħa jinqala' bżonn ta' assistenza medika, min ħa jkun hemmhekk ħa jkun trenjat biex jagħtik l-aħjar assistenza. Is-synthetic ovvjament hija synthetic u ma taqax taħtkom. Hemm xi ħsieb li b'xi mod tiġi legalizzata jew kontrollata jew. Assolutament li le, anzi fl-emendi riċenti li għamilna fi proċess leġiżlattiv fil-Parlament daħħalna fl-emendi tal-liġijiet tad-droga punt ċar li jgħid li l-synthetic cannabis hija kkunsidrata bħala droga narkotika u allura min ħa jesporta, jimporta jew ibiegħ tali prodotti sintetiċi hemmhekk ħa jkun qed jesponi ruħu għal proċeduri ġudizzjarji ta' traffikar. U għal min qed jarana hija perikolużissima sewwa, jiġifieri tbiegħdu minnha. Meta meta ddaħħlet il-liġi tajjeb, aħna konna tista' tgħid l-ewwel pajjiż fl-Ewropa, mhux hekk? U ma nafx kien hekk promozzjoni ta' dak iż-żmien, imma kien jingħad li aħna bħala pajjiż ħa jimxu wkoll fuqna. Vera qed tiġri l-ħaġa qed jikkupjaw daqsxejn x'qed nagħmlu ma nagħmlux? Tant kemm ir-riforma kienet robusta u ħa ngħidu hekk illi tagħmel sens, illi kellek pajjiż kbir bħall-Ġermanja, li f'ħafna mill-istanzi nidoilizzawh forsi anke aħna bħala poplu, illi tista' tgħid għamlu copy and paste tal-liġi tagħna. Wara di żgur ħaqqu waħda.
Irrispondejtna sew, għandek badge għax kont on target. Tajjeb ħafna. Suġġett kompless però spjegajtulna f'dettall tajjeb ħafna. Provajt mill-aħjar.
Jekk flok Joe tiddu l xi ħadd ieħor jispjegalna affarijiet differenti, forsi daqsxejn komplikati, fi ftit ħin, Ibgħatulna hawnhekk. Naraw.